מען קומט אויף אומאן קען איך איין אדרעס איין אדרעס ביסט געווען אין אומאן? ביסט געווען אין אומאן ראש השנה? ביסט געווען אין אומאן? קומסט אויף אומאן? איך בין אלץ מקנא די וואס זענען נאך קיינמאל נישט געווען. איך טראכט אלץ איך וויל האבן דעם דעם דעם געפיל ווי די איינער וואס גייט יעצט גיין קיין אומאן די ערשטע מאל. אומאן, רמז ציון, מען קומט אין אומאן, דער רבי זאגט די ערשטע תיקון איז מקווה, נו, אז מען קען גיין אין מקווה, מורא'דיג, און אז איך האב נישט קיין מקווה, און אז די מקווה עפנט זיך ערשט מארגן צופרי, העל איך ווארטן ביז מארגן צופרי, און אפשר מארגן צופרי בין איך שוין נישט דא, וואס ווייסט א מענטש, קודם גיי איך צום ציון, אוואדע איז דא א וועג וויאזוי מען גייט, מען גייט מיט מקווה, און נאכדעם געבט מען א פרוטה לצדקה, און אויך הייבט זיך אן צו דרייען די קאפ, ווי האב איך, מענטשן קומען אסאך מאל צו איך טרעף ביים ציון, זיי ווילן מיר געבן דעם פרוטה לצדקה, דו קענסט מיר זאגן וואס דו שטערסט מיך יעצט? נו נו נו, וואס האסטו א גאנצע קוואדער אין די האנט, א גאנצע פעני? ווי דו זעסט א פושקע, געב א צדקה, וואס, ס'איז עכטע צדקה אדער ס'גייט פאר די. געב א צדקה. וואס איז די נערוון זאך? וואס איז די נערוון זאך? ס'הייסט א פרוטה? ס'האט א דין פרוטה? שווה פרוטה? לייג אריין די הענט אין טאש, ס'קומט ארויס א מטבע, ס'קומט ארויס א פעני, א ניקל, א דיים, א קוואדער, וואס ס'קומט ארויס, נו? געב א צדקה לזכות דעם רעבן און כ'הייב אן, מכתב מדוד. אוי! כ'האב פארגעסן צו זאגן הריני מקצר עצמי. כ'הייב אן, מכתב לדוד. אוי כ'האב נישט געזאגט לכי נראינו פארדעם. מכתב לדוד. כ'האב געוואלט זאגן די ירוץ און, דו קענסט אלעס זאגן, מ'קען זאגן די ירוץ און פאר תהלים, מ'קען זאגן הריני מקשר, מ'קען זאגן לכי נראינו. מכתם לדוד דאס איז די תיקון פון רעבן, צען קאפיטלעך תהלים, און די ענדיגסט קול הנשמה טהרה לאלקה הלליקה, קענסט דיך צופאטשן, איך האב געטון דעם רעבנס ווילן, איך האב געזאגט די צען קאפיטלעך תהלים און יעצט האט דער רעב מיך מסכן זיין, וזה ובבא, ס'דא א שיינע תפילה פון רעב נתן אויף תיקון הכללי. אבער וועגן דעם זאגסטו נישט די תיקון הכללי ווייל ס'איז צו לאנג מיט די תפילה, צען קאפיטלעך תהילים. דער נותן האט זייער א שיינע תפילה אויף די תיקון הכללי, פיין, אז א מענטש איז זוכה וויל ער זאגן, איז זייער שיין. וואס איז די תיקון? צען קאפיטלעך, זעקס זיבן מינוט נעמט צו זאגן דעם גאנצן תיקון הכללי. קאפיטל טז. קאפיטל למד בית, שרייב זיך עס אויף אז דו קענסט עס נישט, קאפיטל מ א', קאפיטל מ ב, נו, קאפיטל נ און ט, ע' און ז', צ', קי פ איז אינטערסאנט, ווייל דער רבי האט געזאגט בעצם די תיקון פון די קאפיטל קי פ איז די תיקון. ביז יא ווייסט עס און מנחם קיינמאל נישט געהערט דאס פון רעבן רעבן האט געזאגט קי פיי איז די עצם תיקון ולנביאי אל תוראי

דו האסט געענדיגט די צען קאפיטלעך תהלים, יעצט קענסטו בעטן דעם הייליגן באשעפער ביים ציון, קענסט אויך בחורים פרעגן אלץ צו וועם רעדט מען ביי א ציון פון א צדיק, איך גיי קיין אומאן, צו וועם רעדט מען? מען ווערט צומישט, איך רעד צו די רבי, איך רעד צו די אייבערשטער, צו ביידע,

געבעטן דארט זיך מתבודד זיין, און אז מען קען זוכה זיין צו מאכן ווידוי דברים, ס'איז אלעס שיינע זאכן, זיך מתוודה זיין, פארציילן וואס מען געדענקט, וואס מען געדענקט, אלעס פארציילן,